Җәмәгать Самар өлкәсендә Татар хатын-кызлары оешмасы Ак калфак региональ дуслык оешмасы канаты астында барлыкка килде. Самараның Розалин татар кухнясы хуҗабикәсе Разия Аюпова оешманың рәисе дип сайланды. Бишенче июнь көнендә Самара шәһәрендә Дуслык йортында Ак калфак оешмасы кирәклеген тоеп, егермегә якын хатын-кыз җыелды. Үткәрелә торган чара турында өлкәдәге булган мәтбугаттә язма чыккан иде. Булган интернет сайтларында мәш килеп яңа проект турында фикер алышу узды. Булган актив хатын-кызлар бу төркем турында ишетергә мөмкинлекләре булды. Әмма, кызганычка каршы, күбесе төрле сәбәпләр белән киләлмичә калдылар. Ләкин, әлбәттә, киләсе чараларда катнашуларын билгеләделәр. Аңа карамасан, үткән чара бик нәтиҗәле, ямьле, гүзәл булып үтте. Бу әмәл безнең өлкәдәге хатын-кызларны гына түгел, ир-атларны да кызыксындырды. Очрашуга ихтирам белән Бөтендөнья татар конгрессының бюро әгъзасы, Самара региональ дуслык иҗади-иҗтимагый оешмасы президенты Фәхреддин Бәдретдин улы Конюкаев, дуслык әгъзасы Идеал Муса улы Галәүтдинов, Бердәмлек газетасының баш мөхире Рифкать Әглиуллин һәм Шамил Хәйдәр улы Галимов та

Әгәр дә бер тинле кешенең хәерле хатыны булса, аның ярты дине булды, ди. Вопрос тормый, кемнәр анда члены, туган тел монда, автономиямы, может кеше кыз хатын вообще бер кырыйдан инде. То есть кемне кергесе кили, шул керә дә үзен предложениеләр эшли. То есть без политизировать итмибез короче, без. Әмәлгә килгән хатын-кызлар арасында икенче Бөтендөнья татар хатын-кызларының форумында катнашканнары үзләренең хисләре белән, фикерләре белән алыштылар. Икенче регионнарда гөрләп эшли торган татар хатын-кызларының оешмаларының тәҗрибәләренә таянып, бездә Самарада да җиң сызганып эшләргә кирәклеген җиткерделәр. Ханымнар, туташлар, Татар хан-тутын кызларының халыкара ассоциациясе 1992 елны Бөтендөнья татар конгрессы карары белән оештырылды. Оешманың максаты да инде татар хатын-кызларының милли генофондын, милли гореф-гадәтләрен, туган телне саклау дәүләт һәм сәясәт эшләрендә актив катнашудан гыйбарәт. Юк, Кадрия Раисовна бит инде ул Ак колхозны, гомумән, Россия буйлап бит инде, бөтен ил буйлап ул җитәкчесе булгач, менә аның фикерләре бигрәк тә үтемле булды инде. Менә баланың ул нәрсәдән башлады үзенең чыгышын сөйләгәнсездерме, юктырмы инде монда, мин соңгы калгач ишетмәдем, ләкин менә минем ул йөрәгемдә кайнап тора, әйтәсем килә. Менә баланың бит инде иң беренче дөньяга яралышы, менә шушылардан тотынды ул. Чынлап торып бит инде, беренчедән, саф мәхәббәт белән яралган бала, димәк, гаиләләрне булдырырга кирәк, ләкин, Күбесе бит белмиләр яшьләр үзләрен ничек табырга. Менә шуның өчен ул әйтеп димчелекне кузгатырга кирәк. Бөтен иҗтимагый татар милли оешмаларында эшләүче һәм милләтебезгә кагылышлы проблемаларга битараф булмаган хатын-кызларыбыз берләшеп, бергә эш алып барырга мөмкинлек бар. Тырышсак, без дә булдырачакбыз, ди Разыя ханым Аюпова. Үткән чара Ак калфак оешманың эш тәртибен, положениесен раслау, әгъзалар кабул итү, совет әгъзаларын сайлау, бүлекчәләр мөдирләрен билгеләү формасында үтте.
Мин генә бер Татар гаиләсен ныгыту һәм милли гореф-гадәтләрен, йолаларны, туган телне өйрәнергә юнәлдерелгән бәйгеләр, фестивальләр, олимпиадлар, акцияләр һәм башка чараларны уздыру, сәламәт һәм тәмле татар милли ашларын пропагандаулау һәм куллану буенча максатчан эш алып барырга һәм башка пунктлар резолюциягә керде. Бөтен булган Самар өлкәсендәге хатын-кызларны Ак калфак оешмасына чакырабыз. Алдагы көннәрдә утырышлар булыр, Тулы рәвештә җыелышта кабул иткән резолюция пунктлары буенча фикер алышу булыр һәм 2014 елга эш планын төзергә планда тотабыз. Килегез, күрегез, фикер алышларда катнашыгыз. Сезгә әзерләгән репортаж белән Дуслык сайты администраторы Гөлфия Кәримова.